Merħba lil dawk kollha li qed seguna jiena Luke Gallia u nilqakom għal poddata Marka Paġna. Marka Paġna huwa serja ta' poddati fejn fihom ħankun qed niltaqgħu ma' numru ta' kittieba u nsur nafuhom aħjar permezz tal-kotba li jħobbu jaqraw. Illum magħna għandna lil Francesco Grech, kittieb u maniġer tal-kultura. Francesco, kif int? Tajjeb, ta' inti?
Jiena all right, ta'.
Lest biex ikollna diskussjoni tajba, jiena u Francesco ilna nidħqu hawnhekk ftit ta' ħin u naħseb ġejja diskursata ħelwa. Tajjeb, tajjeb.
Mela, x'ktieb għażiltilna, Francesco? Mela, jiena għażilt Kif Sirtu Kullimkien, Għazil dan il-ktib, l-għonet u għawet minn l-aktar kolba reċenti l kif rajt, so għadu frisk fil-memoria. U għaziltu għax oġobni, ovvjament oġobni t-tema tal-ambjent. Imma toġobni u koll it-tema kif l-autriċi f'dal kassara kalli jarna xila toħroċ l-umanita permess tal-ambjent. L-umanita tan-nis illi mux bis qed jitilfu forsi d-dar tagħhom, qed jitilfu part mill-istorja ta' ħajjithom, mill-passat tagħhom. Ta U naħseb Lara Calleja għamlitu vera vera b'mod intelliġenti. Eħe, jiena meta kont qed naqra l-ktieb ħassejt li qisu bejn protesta u bejn eleġija, eleġija għal dak li ħa nitilfu jew qed nitilfu għax ma tistax tuża verb wieħed. Eżatt, eżatt.
U li tagħmel naħseb sabiħ u vera interessanti Lara u għal fatt li intu taqrah mhux qed tipprova tibbrainwash għal xi ħadd. dwar l-ambjent, imma qed tik storja ta' bniedem, ta' persuna, u qed turi kif l-ambjent li tgħix fih il-persuna huwa imur hand in hand ġifiri mhm. mal-ħajja tal-persuna. U forsi aħna drabi dik li eh, ninsew aħna li l-ambjent mhux biex s-siġra, imma forsi l-istorja li madwar dik is-siġra, jew id-djar il-qodma, mhux biss għax huma hija dar qadima u għandha wirt arkitettoniku, ma anki l-istejjer għandhom da djar. Eżatt, u fil-fatt jiena ħassejt li l-idea ta' home li li ma li di ġa kellna diskussjoni dwarha l-idea ta' home kif kif tiġi tradotta fil-Malti. Ma nafux jiena at least ma nafx kif kif tittraduċiha imma vera ħassejtu f'dan il f'dan il-ktieb insomma f'din il-ġabra ta' novelli għax Qisu dejjem qed ikun hemm sens ta' displacement kbir għax minħabba dak li qed jiġri fuq livell ta' fis-soċjetà qed jiġi wkoll fuq il-livell tal-individwu. Eżatt, u tara wkoll pereżempju speċjalment nies li għandhom ċerta età wkoll li ovvjament raw l-akbar bidla probabbli, mm. mhux forsi ġerazzjoni tagħna, ma huma raw l-aktar bidla. L-akbar bidla l-fatt li anki huma meta kienu żgħar kienu jilagħbu f'da djar qodma li issa litteralment ma domx eżistu. Mm. U tara tara sens ta' mhux biss nostalġija, ma sens ta' li jisom iħossu ma domx jappartjenu għal dak mhm. il-post. U naħseb xaġa li rridu noqgħod attenti għalija naħseb jien bħala soċjetà, ċoj għalhekk għażilt li għax naħseb li huwa jolqot tema kontemporanja li għaddejja minna s-soċjetà Maltija. Eh, u naħseb jiena hija hija waħda mill-problemi tal-fatt li s-soċjetà li nkollu qed tinbidel, eh, mhm. u tinbidel mhux mhux mhux in terms of social class biss jew livell ta' edukazzjoni, ma anke ta' x'inhu jiġri fl-aspett ambjentali tagħna, jiġifieri dawn il dawn id-djar li qed jaqgħu qed jinbnew flats ħafna ħafna ħafna ħafna flats fuq xulxin, gebubi, in-nies li jgħixu fihom, l-istejjer tagħhom, jiġifieri u għadna ma nafu xejn U dan isu dat tibdil li ġara f'dawn l-aħħar let's say 20 sena, isu ma nafux x'inhu jiġri f'livell. Ħaġa oħra li tagħmel interessanti l-ara fil-kitba tagħha tqabbel l-istejjer tal-flettijiet ma' djar, is-soltu meta jkollok dar hemm xi ħaġa li aktar fissa ngħidilha mm. jiena ċe jem familja li toqgħod fiha eċetera. Il-flettijiet ħafna drabi li jinkrew eċetera, m'għandekx xi storja li għadejjem fissa ma hemm dak tibdil kif qed tajjeb inti kontinwu. Eżatt, eżatt, it-tibdil tan-narrativa dejjem tibdil. Eżatt, eżatt, eżatt, eżatt, eżatt. Xit kittieba bħal bħal enidu l-lara x'għamja meta tkellmu fuq kisirtu kollum kien ma kittieba bħal lara li huma konxji ta' x'inhu jiġri fl-ambjent. X'taħseb dwar il-post tagħhom jew jew jew il-ħolqa bejn l-ambjent u l-letteratura?
Eh, interessanti din mistoqsija. Ara, ħafna drabi, ċe ħafna kittieba jgħidu dwar l-ambjent, ċe l-ambjent ma bedix mhix xi ħaġa xi fenomenu ta' issa. ħafna anzi mill-awturi. Eżatt, eżatt, minn dejjem, minn dejjem kien hemm l-ambjent bħala element ispirazzjoni fl-awturi. Li huwa interessanti naħseb jiena speċjalment again ħarġa nsemmi l-għaraf dal-każ huwa li d-darba qed naraw it-telfin tiegħu U miegħu m'aħniex nitilfu l-ambjent biss imma l-umanità. Ħafna drabi aħna nisemgħu din l-idea le li ok tlifna siġra forsi hija mezz ta' ossiġnu eċċetera, ma huwa interessanti kif nitilfu l-istejjer ta' dawn in-nies, jiġifieri qed nitilfu l-istorja tagħna bażikament. Jiġifieri dik li tagħmel interessanti naħseb il- il-link ħa bejn il-letteratura u l-ambjent. Eħe, interessanti fil-fatt għax jiena nħoss li għalija dan il-ktieb meta meta meta meta qrajtu ħassejt sens ta' repetizzjoni u li ġo fija beda jqanqal xeba' frustrazzjoni għax bdejt ngħid il-lallu erġajna. Il-lallu Imma eżin, ħansemmi dan l-eżempju għax qed nitkellmu dwar l-affarijiet. Jiena ili noqgħod ġod-dar tiegħi Ħal Tarxien għal dawn l-aħħar sitt snin. Tajjeb. U kemm ili noqgħod hemm, dejjem hemm, kull kull sena dejjem jibdew jirranġaw dar ġdida. Estrina. U irrealizzajt kemm kemm għandha raġun Lara, dan il-frustrazzjoni lejn l-ambjent, għax il-ħin kollu tisma' dawn il-ħsejjes, tara dawn l-affarijiet jinbidlu, orajt ħallihom lid-djar dawn id-djar ħa jibqgħu djar, mhux se jiġu flats. Lavolja fil-main road u mbagħad qed jiġu, imma imma l-inqas fl-isqaqien qed jibqgħu Qed jibqgħu- qed jibqgħu djar. Eżatt. Imma i- il-frustrazzjoni li ħassejt meta kont qed naqra dan il-ktieb vera qabadni ma stajtx ma stajtx nieħu go- kont kont qed il-baħar qed nipprova naqra u ma stajtx nieħu gost għax vera bdejt Beda inkun tifrustra- frustrat. jiffrustrak. U, ma nafx mezz'ax kont ħa ngħidlek, ngħidlek il-verità, imma l-punt huwa li l-ekokritika naħseb jiena jiena naħseb għaliha dan il dan il dawn l-istejjer jaqgħu taħt il-klassifika naħseb ta' ekokritiċiżem, ekokritika naħseb tiġi bil-Malti. Huwa importanti fil-fatt ġarrajna aktar poeżiji riċenti ta' Rita Saliba minn wara l-ħġieġa li huma l-istess. Jiġifieri inti inti kieku jkollok tikteb fuq l-ambjent tikteb? Ġieli ktibt fuq l-ambjent fil-verità, ċe mill miktib li publikajt m'għandix fuq l-ambjent, imma ġieli ktibt u publikajt online għax inhu gost nippubblika online. Nikteb fuq l-ambjent għax naħseb li, again, hija waħda mit-temi soċjali l-aktar rikorrenti f'daż-żminijiet u naħseb li għandna bżonn nitkellmu fuqha. Naħseb ħa tkun, mhux ħa tkun, hija waħda mill-akbar issues li ħa naffaċċjaw aħna bħala ġenerazzjoni u l-ġenerazzjonijiet futuri. Jiġifieri, u naħseb l-awturi anki bir-relevanza tagħhom importanti li ħa jihhajlajtjaw din, mm-hmm. dan, din it-tema. Mm-hmm. Ħaġa oħra li tagħmel l-ara wkoll li hija sem it-tema ta' djar abbandunati. Mm. Per eżempju, jien niftakarni meta kont żejr konna morru niġu ġada djar abbandunati u toqgħod timmaġina l-istejjer tan-nies, eċċetera, li kienu jgħixu hemm. Ġifi, again, dan huwa kollu l-ambjent, ġifieri li t-tfal aħna li konna tfal, ċe kien jena noħolmu dan l-ambjent. Mm, Forsi it-tfal tal-lum għandhomx dik il-libertà ta' ħolm fl-ambjent mm. tagħhom. Ekku, le, le, interessanti. Trap. Le, le, najdek il-verta fakkarni, meta kont zaħir jena u li kont namel l-istess, meta Meta kienu jibnew xi djar ġodda niftakar li kienu rari dak iż-żmien jew tmur tara xi dar abbandunata niftakar aħna konna noqogħdu noħolmu u ngħidu hawnhekk hawn il-kċina pereżempju tqgħod tibni Timmaġina n-nies Eżatt, timmaġina n-nies Ġo din id-dar apparti li timmaġina n-nies Jiġifieri isna qed nitilfu ħafna wkoll mill mill-karattru li jsawwarna fil-verità. Cultural memory naħseb.
Eżatt, eżatt, eżatt, eżatt.
Jiġifieri naħseb huwa importanti li ktieb bħal dan jinqara u ktieb bħal dan jinxtered għax naħseb huwa huwa importanti ħafna għall-għarfien tagħna ta' x'inhu jiġri fis-soċjetà. Eżatt. Eh, Francisco, nixtieqek taqra nasilta Tajjeb. minn kissirtu kollhom kien. Tajjeb. Em, Min għandu l-ktieb jista' jsegwi fuq paġna 10.
10. Mela. Ix-xajra villaġġ żgħir u ftit huma n-nies li jgħixu hemmhekk matul is-sena kollha. Ħafna kienu jiġu għal sitt xhur biss igawdu x-xatt kwiet. Fix-xitwa, l-maltempaturi rwiefen hemmhekk huma xi ħaġa fenominali. Ir-riħ tistħajlu xi kelb irrabjat qiegħed iħuf wara t-twieqi ta' darek. U l-baħar jogħla s-sulari sakemm fl-aħħar jispiċċa jitfarrak waħdu mal-blat xieref. B'hekk, ħafna jiddeċiedu li fl-istaġuni aktar kissin, idabbru rashom lura lejn Ħaż-Żabbar. Imma Rosie sajf u xitwa hemm, dejjem. Għalkemm ma kinitx toqgħod fejn il-baħar, kienet ixxomm dik ir-riħa ta' ilma mielaħ minn kullimkien. Magħmul minn diversi niżliet paralleli, li kollha jagħtu għax-xatt. Il-baħar fix-xgħira tarah, tħossu fi mnifsejk, ma' kull kantuniera. Imma mhux din l-aħħar sena. Minn meta waqqgħu d-djar ta' ħdejja u dik li tmiss mal-parapett ta' wara, hekk, kollha f'daqqa, Rosie ma tafx laqgħatha. Flok riħa ta' melħ ma' kullimkien, hemm riħa ta' terrapien u ġir. Flok ħsejjes tal-bejt għasafar fir-rebbiegħa jħaxxxu x'imkien mas-siġra tal-larinġ fil-ġnien, hemm ħoss ta' ġiger, li jtaqqablek il-volja li tgħix il-ġurnata. Flok jilqgħek ir-raxx sabiħ tal-baħar, dejjem imċaqlaq tax-xgħajra, hekk kif tiftaħ l-antiporta, li issa qed tkun rarament miftuħa, tilmħek daħna bajda ta' trab ta' tfarrik ta' ġebel li tidħollok f'għajnejk.
Din hija silta ħelwa, ħelwa fis-sens, ħelwa Jien għażilt għax turi l-kuntrast. U taqbel ħafna ma dak li konna qegħdin ngħidu fis-sens anke ta' displacement li anke mill-fatt li pereżempju hawnhekk hawn miktub li l-antiporta li qabel kienet tkun miftuħa issa m'għadhiex.
U ejja ngħidu wkoll f'sens ta' landscape ħafna postijiet issa ma tmgħadx għandhom antiporti.
Ara kemm qed tinbidel l-ideat u l-għarfien kulturali. Is-soċjetà, eżatt. Anki jien nara wkoll minn aspett psikoloġiku wkoll, ċoe anki l-fatt li inti stajt tħalli l-antiporta miftuħa, awtomatikament qisek id-dar tiegħek hija miftuħa għan-nies, mm-hmm. pereżempju. Issa llum il-ġurnata li talaqa maħabba trabbijiet, eċċetera. Mm-hmm. Ġifieri hemm element ukoll ta' solitudni mm-hmm. naħseb jiena toħroġ minn dan l-aspett. Ekku, li li wkoll qed tidher fis-soċjetà tagħna fejn isek ma tafx min joqgħod ħdejk, ma tafx ġirien tiegħek, ġirien ġejjin jinbidlu kontinwament. Eżatt, eżatt, eżatt.
M'hemmx ċans tibni qisek relazzjoni.
Eżatt, u nistgħu naraw ukoll id-displacement ta' din Rozi u anka id-displacement naħseb tal jekk tista' jekk jista' jseħek tal-villaġġ innifsu, tal-villaġġ li huwa żgħar li qed jinbidel u li qed dejjem dejjem sort of jgħaddi mill-progress jew

Hawn maltemp vera vera jkun b'saħħtu l-baħar, allura vera nħu gost. Imqalleb il-kelma li kont qed nfittex f'moħħi kien imqalleb. Em, Vera vera jkun vera jkun ħaġa fenomenu sabiħ li tara. Em, Francesco, nixtieq ngħaddi nitkellem fuq kollox jeħel magħna em, il-ġabra tiegħek ta' poeżiji, em, jien ħansejħilhom poeżiji. Eh, um kitbiet u hija. Kitbiet, all right.
Em, em, em, Jiena laqatni ħafna Kollox Jeħel Magħna, qrajtu darbtejn wara xulxin ngħidlek il-verità għax kien hemm ħafna kien hemm ħafna biċċiet li xtaqt nerġa' xtaqt nerġa' naqrahom għall-fatt li Laqtuni ħafna. Għidilna ftit dwar dan il-proġett, naf li għandek ukoll numru ta' illustrazzjonijiet ta' Daniel Sant. Tgħidilna naqra dwar. Kif, kif dak. Mela, le, mela, kollox jgħid magħna kien proġett interessanti għax beda fi żmien il-COVID.
Good old friend. Eżatt.
Meta fi żmien il-COVID għas simpli raġuni li ehm, kelli dawn il-kidbiet u bdejt induna ehm, li nista' naqqadhom. Ehm, barra li f'dak iż-żminijiet kont ukoll għaddej minn proċess ta' terapija. u użajt anki l-kitba bħala mezz terapewtiku u anki flimkien ma' terapista tiegħi jiddiskutejna dal-kitbiet, eċċetera, kif jgħinu, eċċetera.
Mela confessional poet, 60s, jiġifieri. Rara kbira dak il-ktieb. Xejn, imbat ġbarna dal-kitbiet, għaddejtu għaddejt il-manuskritt il-Merlin biex nara joġobom xie publikaw, u oġobom ħafna u deċidew li publikaw. Publikajtu l-ktib għal żewġ raġunijiet. Primarjament, publikajtu għalja nifsi, għax jiena l-kitba tenni nesprimi u tenni xinnara l-emozjoni tiegħi fuq il-karta tenni nifhem aħjar l-emozzjonijiet tiegħi. U publikajtu wkoll għax jina u nikdbu ħsibtni li jina waħdi li qed inħożha l-emozzjonijiet, għax huma emozzjonijiet naqab saħħithom mhm. li ħafna nies mhux ħajġejdu lek fiċċek isma' qed inħożż il ħaġa mhm. jew għaddej minn dil ħaġa. U xejn, u ritnuri ċerit biex min jaqrah u għaddej minn l-istess jgħid ok minn waħdi And there's an actually a way out of it. Infatti, meta publikajt ma nafx kemm il-persuna ċemplit li, eccetera, għalt li anki jiena għaddejt minn xismu, thank you, eccetera. Fi, again, jien nemmen ħafna u koll f'kidba li għandha impatt soċjali jew li tista' b'xi ma tiħortejn lin-nies. Ġifieri dik kienet l-idea ta' warajh bażikament. Le jiena jiena laqatni għal ħafna affarijiet li inti ssemmi f'din il-ġabra. Fil-fatt laqtuni wkoll l-angolu, ħa nsejjaħlu hekk, LGBT li ħadt fih ovvjament. Per eżempju, jiena ċe meta anki meta konna żgħar naħseb jien ma kellix kitba li forsi nista' nirrelata magħha. Mhux xtaqt li fil-lettera ta' Maltija jkollna aktar kitba li tkun aħna jiena bħal persuna LGBT nista' nirrelata magħha. U kitba diversa wkoll mhux fis-sens dejjem l-istess. Fis-sens ta' ma rridx nistema' ħażin imma mhux kitba li ambjentata, pereżempju, jiena naqra ħafna queer literature imma as much as I can relate, I sometimes don't, għall-fatt li huma pereżempju ġo ċertu settings li jiena m'għandix idea ta' jkunu ambjentati l-Amerika, pereżempju ġo xi villaġġ. Alright, tifhem l-idea ta' villaġġ u tifhem l-idea ta' ta' sort of small-mindedness. ukoll imma ċertu affarijiet qisek allura Ikun vera ħadd lokali, gost lokali. li, li dan kien lokali u anke l-postijiet li semmejt u Eżatt, eżatt. tagħmel eżatt. ħafna referenzi għall affarijiet lokali li, li, li, jam- li ovvjament il-ġabra tinstema' lokali jew, jew Eżatt, tidher eżatt, lokali eżatt, li jiena eżatt. laqtuni ħafna. Hemm Tista' tgħidli xi ħaġa fuq l-illustrazzjonijiet? Ija, mela. Kelma mhux se ddur.
L-illustrazzjonijiet jfurta.
Mela, le, bażikament meta meta bdejt nikdbu kelli kollega meta kont nagħllem San Anton, kelli kollega tax-xogħol li kienet Twitter, kienet tagħmel l-illustrazzjonijiet li hija propju Daniel Sant. U kont rajta tagħmel dawn il- xejdulhom. Stick, stick figure drawing okay. naħseb jgħidulhom. Anyway, um, u innu tajt li jaqblu ħafna mal-kitba mm. tiegħi, ċax hemm anki li dejjem minimalistika fi anki l-kitba tiegħi ftit minimalista. Um, u xejn, u, u provajna naħdmu flimkien l-ewwel um, kien, ma kienx pereżempju l-ewwel ktib tiegħi mbagħad pitretika, okay. aktar proċess li kien hemm Jien kon nibbatilha ftit kien tibgħatli ftit u konna nippruvaw kemm jista' jkun x'jismu. Hemm xejn u ingħaqad, infatti l-idea hija u hemm linja dejjem għaddejja fil-ktieb. Infatti jekk tħares il-ktieb anke mill-ġemp tiegħu qisu dik il-linja tal-ħard bit ngħidilha jiena. Xi l-linja qisha ħajti għax huwa l-ktieb m'hemm xejn li jaqdu pratikament l-uniku ħaġa li taqdu huwa żmien. Huwa ktieb realistiku ħafna. anki l-kulur tal-ktieb, il-kulur tal-ktieb mor l-kulur tal-ġilda tiegħi, mm-hmm. per eżempju. Ġvi, hemm eh, pruvajna kemm jista' jkun ikun ktieb reali, mm-hmm. uman. U għalhekk għalhekk meta ġejta u għażilt ukoll tal-ara kallejja jien, għax jien joġobni ħafna fil-letteratura l-aspett uman.
Ma bżajx tiktab xi daqshekk pers, jew tippubblika li tiktab mod ma li tippubblika mod. Le, jiena kont jiena kont imwerwer ġifieri, jiena le le jiena kont imwerwer ġifieri. Eh, ta' vera kont il-lunch kont vera agitat.
Ija, lela. Jina kont, kont mwerwer, għax wan ma kontx rajt ċaġa simli għaw Malta bħalu. U tu, kont naf li dan, ċe inti meta taqsam ċertu affarijiet li huma vera vera personali, inti ħadd tfek fi stat li huwa vulnerabbli wkoll ma' soċjetà ta' madwarek. Jiena kont imwerwer ġiet sa saqsi sħabi, sa sin minn trid, jiena kont kont imwerwer. Imma mbagħad anki bl-għajnuna ta' sħabi, bl-għajnuna anki tal-Merlin stess li dejjem sapportjawni, eċċetera. Et ok, hemm ir-riskju vera li ħan nidher vulnerabbli, eċetera, ma huwa mm. parti huwa parti mill-esperjenza tal-ktieb bażikament. Ċe Jan emmen ħafna fija dik il-ħaġa li l-kittieba, jekk il-kitba qed tikteb beżek xi ftit naħseb Huwa sinjal tajjeb, mhux ħażin. L-idea ta' tabu, le, l-idea li. Ma jiena mhux fil-kitba biss nasef l-arti kollha, li l-arti xkultant għandha dak li rwoli li bil-mod il-mod minn taħt, mod ta' protesta anke forsi. Mm. Tkisser ċertu tabu li għandna fis-soċjetà. Eħe, le,
għoġbitni kif għadha kif poġġejt il-kliem li li eħe, fil-fatt meta jiena meta nħares lura lejn ċertu kitbiet li nagħmel jiena dejjem ngħid l-għalu dak il-vers, pereżempju vera Tipo kif ħareġ jew minn fejn ġi, fis-sens taf kif jiġifieri naf x'inti tajtu anka anka hawnhekk eh, fis-sens jekk titkellem fuq tabu, I mean inti qed titkellem hawnhekk fil-din il-ġabra kol xi ħilmana, għandek anka ehm, biċċiet li jitrattaw eh, is-sess bejn żewġ irġiel, pereżempju li I mean, ħafna nis ħajsibu xokkanti eh, jew disgustanti jew imma hija parti. Le, eżatt, per eżempju, anke fil-letteratura naftit nuqqas sessualità maskili, speċjalment bejn żewġ irġiel, jew anke li jekk niġu ehm, biex nitkellmu fuq anki s-saħħa mentali, eċċetera, nidħol fija wkoll, ċe eh, suicidju per eżempju, ehm, self-harm, eċċetera. Mhm. Ehm, u ovvjament again, da suġġetti trattajtom b'dajnuna anke tat-terapista tiegħi, mhm. eċċetera, tal-esperjenzi kollha li għaddejt minnhom, mhm. imma Il-punt ewlieni tiegħu kien li isma' jekk inti qed taqra dal-ktieb m'intix waħdek. Ġifi dawn huma affarijiet li ehm, jiġru mhm. li huma esperjenza umana mhm. finalment u li hemm ehm, mhm. it-tools ħa kollha li inti tista' telibhom dal-affarijiet eċċetera. Imma naħseb it-tabu huwa ħażin għax jisu ma jħallinix nitkellmu fuq għal ħaġa. meta inti qisek tibda tkisser dak it-tabù u n-nies jibdew jitkellmu fuqha u t-normalizza, t-normalizza mhux bħala xaġa tajba, ma t-normalizza bħala n-nies li jfittxu lajnuna. Naħseb u għal ir-rwol tal-arti u tal-letteratura nemmen jien ukoll dik il-ħaġa. Le, eħe.
Again, huwa hija l-perspettiva tiegħi. Ovvjament hija l-perspettiva tiegħi kif nara l-arti u l-letteratura. Le, le, jiena jiena jekk tħares lejn il-letteratura Ingliża, Amerikana u mill-Ingilterra hemm hemm il-confessionalism li huwa talli hemm mhux talli hemm confessionalism hemm post-confessionalism li huwa moviment li kompla wara l-confessionalism b'ċertu tibdiliet li li alright ma jibqgħux daqshekk personali l-poeżiji imma jibqgħu jitkellmu fuq affarijiet personali. Jiġifieri Huwa moviment li tal-letteratura vera importanti. U hemmhekk fejn ħarġet l-autobiographical eye u l-lyric eye u daw l-affarijiet. Ħaġa oħra li nemmen għax qed issemmi l-autobiografiku. Jiena għalkemm il-ktieb huwa autobiografiku, nemmen illi meta l-bniedem verament jidħol ġo fin-nifsu u actually nanalizzaw lil nfusna nindunaw li aħna kollha l-istess. Hmm. Fis-sens li, per eżempju, illi kolla nixuq l-imħabba jew kolla nixuq l-inġu maħbuba, ġve hemm ċertu jisom ehm. veritajiet li jekk tħaffer, mhm. jekk tħaffer, għalhekk għalhekk dak huwa s-sabiħ tal-autobiografiku nemmen jien, mhm. għax jekk vera vera tħaffer, tħaffer, tħaffer, mhm. xejn mu autobiografiku għax naħseb hemm ċertu veritajiet li kulħadd jista' jirrelata magħhom. Alright.
Punt interessanti ħafna.
Bat ma autobiografiku. Nixtieq nitkellem fuq imma qed nibża ngħid il-verità. Naħseb fuq. Aħseb aħseb. Ma tinkellmek ba email jew jew chat għax bellaħtni kważi. Jiena xtaqt nistaqsi xi ġafu l-isem eh, mela. tal-ġabra. Mel, eh. jien għandi ipotezi, ma. Eh, le, ħanisma li l ah, Mela, ħaġa interessanti ksib fil-bizu ma kienx jismu kollox xeħen maħna. Dak kien jismu dak li nħoss. Mbagħad Chris, SEO tal-Merlin li jaqra l-kodba għal jisma naħseb għani bluħ it-titlu kollu raġun. Għax kien meta t-titlu dak li nħoss kien naqqa jisu. Jisu Jien ħażna qatt xi ħadd li qed iħoss xi ħaġa li qisu ħajpritka xi ħaġa oħra ħa ngħidu hekk. Imbagħad xejn, imbagħad qatt naħseb ftit, kien hemm xi tliet titli oħra, wieħed minnhom kien żvok minn għalija, wieħed minnhom kien kollox xi ħelmana, u liħor nsejġ kien. Anyway, u għażilt kollox xi ħelmana, l-idea ġiet għax aħna għandna din l-idea fis-soċjetà Speċjalment meta nkunu għadna żgħar, għarax l-istess. Naħseb. Għarax l-istess.
Speċjalment meta nkunu żgħar aħna jgħidu na wira qum kollox jgħaddi jew isma' tikber u tinsa pereżempju. Għana dik dik l-istruzzjoni li meta tikber inti tinsa, inti mu vera xejn, ċoħe l-psikoloġija turik li ħafna drabi l-ewwel xar snin ta' ħajjitna, it-tfulija li jiġri meta aħna nikbru u r-riżultat ta' dawk l-ewwel 10 mhm. snin, hekk qed juru l-istudji eċetera. U għalhekk jiena ktibtu kollox jeħel magħna, ma jfissirx inti tibqa' mwaħħal mal-passat, ma mhm. fil-verità, fil-verità, verità, verità, kollox jeħel magħna u kollox jaffettwana. So dik l-idea li din il-mitt li kollox jgħaddi. Mhm. Le, jena kelli da xejn differenti. Le, le, le, letteratura mux għalli, għall-interpretazzjoni. Jena ħatta li sort of ir-rabja lejn il jinħata b'mod negattiv rather milli. Okay, so okay, okay, okay. Ħaġa pożittiva. Allura ħatta fis-sens ta' li jissu jekk it-tabu u l-affarijiet fis-soċjetà li għandhom li jiġru jinnaf omofobija per eżempju jew daw l-affarijiet jeħlu magħna fis-sens ta' Veru, veru. aw, jagħmluna aktar Irrabjati irrabjati.
fil-verità. Infatti l-ktieb hekk niftu, ċe l-ewwel ħaġa li ngħid fil-ktieb isma' dan il-ktieb għalkemm jiena u nikdbu kont irrabjat forsi ċerti momenti għadni mhux xi vendikazzjoni ma' xi ħadd lanqas xejn, anzi ehm, imma rrid nuri dir-rabja li tiġi kreata minn soċjetà li hija inġusta finalment. Dv- lejn fil-verità s-soċjetà tkun dejjem inġusta minn nies li huma differenti minn norma, le? Hemm dejjem il-minoranzi huma dejjem dawk li jbatu fil-verità. U eħe vera, ċe kollox hemm magħna. Kollox hemm magħna. Francesco, hemm fil-futur hemm eh. xi qed taħdem fuq xi kitbiet bħalissa. Eh, le, kitbiet ċe xkultant nifrustra ftit ruħi għax xkultant l-ispirazzjoni qed tkun diffiċli. Mhm. Imma le hemm kitbiet il-challenge li inti once tippubblika ktib daqshekk li huwa daqshekk personali.
Il-pass li jmiss xi nota. Eżatt, eżatt, ġifieri tkomplix aktar tħaffer, tħaffer, tħaffer jew nkella forsi tieħu ma' moviment jew direzzjoni differenti. Ġifieri, eh, le, ma ċe jien nħobb nippubblika regolarment anki online, eċċetera, ma' affarijiet li jkunu qed jiġru fis-soċjetà Maltija. Again, Jiena ffissat fuq l-impatt soċjali mhm. tal-arti u tal-letteratura, Għalek inti manager kulturali.
Immeħem, ma ċe nemmen ħafna fil-saħħa tal-arti biex tena nikbru bħala ħsieb soċjali, ġifiri Imma m'hemmx ċe hemm biduħa ta' proġetti mm. m'għadhom wis fil-bidu biex nitkellem fuq.
Le le. Ili niktab ħafna snin u kollox għadu hemm eh, fil-bidu. Le, ma senti mis dal-podcast kollha. Eh, għaddejjin. Le, huwa proċess. Huwa proċess, il-kitba huwa proċess, huwa sabiħ għax kulħadd naħseb jasal f'punt differenti meta jiġi biex jippubblika so. U kif teleb il-blockage, fis-sens, għax inti kif għat, teħel.
Diffiċli ħafna, per eżempju, jina l-ambjent jaffettwani ħafna. Jien l-ambjent jaffettwani ħafna, u għalek forsi ninħaraq ukoll meta jsir ċertu tkissir tal-ambjent li ċe mhux healthy bl-ebda mod tas-soċjetà. L-ambjent jaffettwana ħafna, ħafna drabi li nagħmel immur nimxi imma. Mm. ċe immur nimxi f'posti wasa bih mm-hmm, idealment. Mm-hmm. Dan il-baħar jew f'post li huwa kwiet. Imma imma bħala kitba jien tiġini it's em, hija random ħafna il-mod ta' kif tiġi Anka jiena. kitba li ċe m'hemmx m'hemmx xi metodu partikolari eċċetera. Anzi meta nipprova meta nipprova xi metodu aktar nifrustra ruħi. Le, jena, jena Iktar ħagġa li iktar provajt, il-ħadmet u li meta em, neħel u nibda nfisser ruħi għax weħilt, naqbad xeba ġabri tal-poezija u nibda naqra kem nifla poezija random, imma mux ġibri per eżempju naqra cover to cover, naqbad poezija, naqra ek, Umbat immur għal poezija oħra minn poeta jew poetessa oħra, ek namel ġviri u vera sibtu proċess Tajjeb, fil-fatt, fil-fatt il-ġabrit tal-poezija taqaw li nħobb naqra mhm. mhumiex fil-library eh, shelf. Għandhom library shelf eh, għalihom, just in case biex ikolli bżonn naħraġ għalihom. Francesco, grazzi tal-li kont maħna, vera ħad gost. Anki, vera ħad gost. Tkellem miegħek u nawguralek. Grazzi ħafna.
kitbit eh, oħrajn. Unawguraw eh, kollilek għal dal-poddat.
Grazzi, grazzi tajba ħafna.
Marka paġna jixxandar kull nar ta' tlieta fis-sitta fuq YouTube il-paġna Facebook tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktib u Malta Today. U bħal audio sibuh fuq Spotify u Apple Podcasts. Infakkarkom fil-Festival Nazzjonali tal-Ktib bejn 23 u 27 ta' Novembru li ħajsir fl-MFCC.